Nos tin Rino Hermans tambe, direktor di Crisis Management Office, antes yamá bra, e awor kel a kambia di nòmber pa Crisis Management, por lo menos Kiko. Biro Ramp. Biro Ramp. Biro Ramp Bestrijding, sí, así e palabra e. Esaki ta mas fácil sí. Rino, bon dia, feliz mes inda pa bo. Igualmente Rick, tu den studio y bo radio oyentenan. Welkom. Welkom, Kòbai um, ku ku um, Crisis Management. Nombre kambia. Um, si mi te era pa motivo di e eh, quando bisa e, e placa ku bosta e fia, no? Si. Que menos saya um, No fia, eta mi do si. Donation. Donation, si. no, um, mundo ta desarrollando, mm. anto sempre nan trata dedica na e disaster management. Mm. Pero ku climate change bo risikonan ta bai subi mas, bo krisisnan ekonomiko, infrastruktura, medio ambiente ta bai bira hopi mas frekuente ku bo tin ku mitigá pa e no bira un desaster. Internashonalmente tur e fondonan EU, USAID ku awor aki ta hebris ta bisa ku nos ta invertí den mitigá un krísis p'e no bira desaster pasobra nan no sa e climate change kiko ta bai bira su impakto. I pa Aruba bin na remarke pa wòrdu supsidiá nos mester a kambia tur e konstelashon di desaster management pa krísis management. Desde ku nos a kambia bo por a ripará ku. Karnaval haya su veiligheidsplan ku kaminda ku ta sinkuenta sesenta mil hende ta partisipá i ku awo tin un plan si algu pasa durante e aktividat nei Aruba sa kon pa respondé i dil kuné nos a bin ke pri hospital pa baha e drukte na erste hulp awo e ta den veld ke men tin benefisionan no solamente den a kambia e nòmber pero a kambia e maneho tambe ku nos ta purba prevení mas hopi ku ta posibel. pa nos no deal pues nos un isla mm -hmm. y si algo pasa nos tinko hay asistencia ya fo mm -hmm. pero nos ahora que desastre so so de si ta aeropuerto ta hay waf ta hay ahora nos queda también mm -hmm. y sola mm -hmm. que mensaje ta e vamos poner el beneficio This is a public warning sign. Cuba mm -hmm. un, uh, un crisis management office. Oh, wow. Wow. Wow, wow. Things Awo- that we don't think about. So, No me será so pro- herstructureer full e, e sistema. Y ese a, a dura un poco. Um, di 2016 nos a traha riba dje, kiko nos a hasi? Nos a bin ku un crisis team um, vast, un struktura di opskaling ke men nos ta bil ku hopi insident, prome ke bira un krisis, prome ke bira un desaster, ke men nos ta bin frekuentemente ku otro pa purba mitigá loke ku ta bayendo on. E ta dunando benefisio ora ku kòvid ta dal, no ta un krisis team ke a wòrdu formá e ora ei, ta un krisis team a bin ta trahando kaba ku otro i bo mes a bil ku. Den un reunion ku hende ku bo no konosé ta e reunionnan ta kana smut. Pero awor aki se trata un di nos benefisionan ku nos durante kovid ta dal nos a hit de flor i run. Run. Ke men- Nos a ta prepará. Si i bo a kon Aruba manehá Correcto. e crisis team. Crisis team hopi biaha bo ta wak sierto Funcionarionan, pero pa Cove nos a tin shete shen binti i un hende cu ta ta cu ta ta participa den full e structura di crisis management cu men. Wow, it's a lot of people. Boso tin un team si? CMO tin un tin un team di varios hende? Si. Si? Si, CMO. No, ami ke men am am duty, no men kla kaba, no no ta na kas pa e mana. CMO, no no no no no no. CMO ta un nos nos tin eerste, tweede en derde lijn. E eerste lijn Ku ta esun ku ta bintikwatro shede tres seis sinku ta djes dos. I tweede lèn ta kuarenta minüt despues. Nos por amplia nos struktura na kuarenta i dos hende di biaha. Ora ku ya ta keda ku bo mester por tin trabou di hasi asina bo ta ferfela bo mes. Por e eerste lèn semper tin djes dos hende on duty. Bo su tur ta safe. Sí. Ya, mi se I feel Cinco safe. nos a- I'm Cubo Kidé mi ta feel mas safe. Nos a haya e pounan cu ta bay bien woki after nan tei caba. Y tur tei caba of a ainda falta mas pa pone? No, falta, falta mas. Aki ta prome fase di e kuater fasenan di e Oké. multi-hazard early warning system. Um, esaki ta sirena i voice activated, ke men Oh. pesunnan ku a studia of biba na Hulanda. Esaki no ta un, e prome yo luna di luna. Nee, nee, we, we, Mene, we, mene, we, we used to. Mi ta pasa un, un video rato pa, pa hende wak, bi- es un nan di afo. So, es un afo ta pasé mi iPhone 5, ando di nos ta pasé mi iPhone 16. Eh, so, we wak rato. Nou, oké. Nee, joh. There are about 4,000 of these in the Netherlands. They are used in case of a major emergency.

Operacional. Si bo ta corda Maui Candela, cu mi e disaster manager, a duda aki mi ta haci. Mi pone sirena, no ta kere cu ta tsunami, pasobra esey e na train nan pueblo. Oh, verdad, verdad, verdad. Y basta hende perde nan bida pa motibu di esey. Kico nos haci na Aruba? E ta bin sirena, e ta bisa bo keda pendiente, ta sigui un instrucci despues. Ke men trinta secondo, den cuatro idioma. Bo ta bay scucha cu tin un risico eminente cu por costa bida, infrastructura of economia. Despues di e break ta bin kico e ta. Tin un tsunami unda bo tin cu bay y despues di esey si nos ta sinti cu e e pueblo no a responde ariba e yamada nos por override e sistema y for di nos. um, smartphone nos por papia cu tur e torennan mm. oh, wow. e sigui duna instrucción. Mm. Oh, top. Beside de sei, mm -hmm. eta bin cu un app persona que fanático de app, sí. también no no, que también te voy a activar otro simán. No no. Y ese ese te costa también para turista llega airport de Aruba, e por Scan e QR code y e también tabay haya mes un mensaje nan que men sirena ta zona y bo tabay haya un app kiko ta emergencia den cuatro idioma. Oh, oh wow. Oh, wow. Wow, so, ah, wow. Nan tabi wala poni mas tanto na eh, kon tabi se zona nan bani hotel e zona nan kota proteha. Bitin eh Un mapa que no dame. Voy a preparar para ir, ¿no? Bexa sin masha dia to arran de entrevista aquí. Sí, masha dia so so tin hine ta bisa na una mi core. So mi meta un dinango bisa. Una babai. Una babai. Con esta zona. Kiko mi lo escucha. Me queda bai hoiberg. So mi te supone un de linha coran que natuurlijk que nan bai arriba que nan ta um nan tinan poni. E parte para arriba, mi te queda no tin un hende bano, mi te queda tambe tin parte para arriba, parte para arriba. Nos tin e promef, sí, ma E prome fase ku AU a finansia, pasobra ta Aruba a finansia esaki, ta AU a finansia kompleto. Oh, thank you AU. Sí, pa nan pensa ku gobièrnu a sa ke sens'e tambe, no? Sí. No, esaki ta AU. Loke nos a hasi, nos a hasi na binti dieseis un baseline study di Aruba. Kon Aruba ta mobilisá di sinku di mainta pa un or di marduga, unda tin mas risiko pa perde bida i kiko nos tin ku hasi. Anto ahora bo ta bai ripará ku e parti zuidwest, ke men di waf di playa pa California Point, mayoria aktividat t'ei, nos hospital ta edennan, tur nos depositonan di kuminda ta eden. Kiko nos hasi? Nos a garantisá ku esei ta haya e early warning, e último. Parti pa bou di Aruba ta ten na belasting kantor, pasobra esei ta bai drenta den e pueblo di Dakota ku ta un pueblo hopi bevolk. Anterior nos a bai pariba pa no bo tin mita isla proteha den e eerste fase. Ken ora nos a bai wèk Fontein ku ta un sero un sero banda di Angela school i na Brazil. ku tambe nos ta kubri Sabaneta ku ta den un tsunami zona, ke men den e tweede fase nos ta kubri full Aruba, ke men tur e barionan paden i nos tin un pa pone den Parke Nashonal tambe, Arikok. Dor ku durante di nuebe ora i mainta pa kuater ora di atardi bo tin ongeveer tres pa kuater mil hende ta mobilisá den e parke Arie Corner. Ke men sèrto momento ora bo ta bin ku proyekto bo mester tin database i bo ta basá riba data bo ta bai traha un proyekto i no un proyekto basá riba ey mi kier, mi a gusta òf mi ta yeta bon. Ke men nos a ful e proyekto aki ta konhuntamente ku. partnersnan internashonal. I ariba dje e ta birando un modelo pa Reino Hulandes den Karibe. Ke en otro simana nos tin hala di stakeholders, partners ku ta na Aruba pa partisipa den e tsunami wave. I asina haya un feeling di kiko annan tin ku hasi. Pero mi a bisa e no ta one size fits all. Esaki ta traha. Eksklusivo pa Aruba, pa e nesesidatnan di Aruba. Abo tin ku adapt'é pa bo komunidat abo. Tremendo. Wow. E pregunta semper ta keda i den tur mi ta keda den tur entrevista mi ta tende unda pa kore. So mi snaba punti esei. Unda pa bai. Unda pa bai pasobra te unda te unda e sun si bin un sunami te unda e awa ta yega pasobra ami ta bini na ponton si e bin na wak mi sa si por yega te ponton. Bo pone un forbel. E ta yega te pos kantor playa. Okay. En principe Aruba, um, dos kilometer di costa, mm. bota safe con un tsunami di 6 meter. Que men, mm -hmm. Pero nós está bezig com o Unesco de 2018 uhum. para se Aruba um tsunami ready island uhum. de 27 regras of richtlijn que nós dona nós. Uhum. Nós cumprimos com 24 acaba. Falta 3 Y dje tres ni ta dos ta fisic nos tin cu haci un aanpassing y e ultimo ta pa pone e bordje cu bo ta drenta un tsunami safe zone y e otro banda mende e bordjenan di bebou de con bo ta drenta den un tsunami Con dat zone. Description, description, Deur a bo tin description. indicacion unda pa bai a caba Unda pa bai. drenta den e area enanan bo por ya caba Bo ta drenta. safe. Sí. Bo ta safe. Bo Amen. tin ku bai tin bai subi un lugá haltu? No. Oke. Ah, mi lo bai ariba kinan, pero mi bisa si bisa No, kinan. aki bo ta safe. Dis pasa wak awo tur e auto bieu nan ta kos bai bèk na mas. Kinan bo ta safe sigur, pero na na ka a mete mi ariba un- iba seri ponton ke mi ta kere lo yega nan. Mi no sa kon grandi tsunami nan ta. Pero efecel a bisa un di seis. Un di seis. That's depending, Pero bo you know? tin un un kon ta bisa tin un mene un mene si bo duna un wòrdu bo ta haña mene un ora pa bo hasi algu of e wòrdu ta bin mene kore di biaha pa bo. Bo ta haya tanto tempo pa bo hende pa bo move? Si mi pone e risiko, nos tin tres risiko ku nos ta monitor na Aruba of komo sea mo. Em, esun pa bounan ku ta Jamaica te ku Panama. Esei ta duna mi un ora i kuarenta minut pa mi mobilisá tur hende for di kosta. Mi tin e risiko di Puerto Rico ku tambe ta duna mi ongeveer te ku dos ora, ongeveer nobenta minut pa dos ora. Pero mi tin unu, Arashi Folt, ku nos a trena binti diestres ku ta seis mia ken prome ku nos ke kaba di shake i reakshoná kiko a sosodé e tsunami a wash. Oh, I don't like that one. I don't like that one. Es Paso mi ta gaña un par di luna pasá, nos haña un algo a wòrdu mandá di Puerto Rico. Tres siman pasá. Sí, to be exact. About the tsunami warning. That was legit? E tawata un paso tin warning y tin advisory. Anto e nannan nan a trece un panico cu mi mester a corre a yama. They sure did. Sí, mi a corre a yama tur e prensa nan a bisa nan watch out. E ta un advisory cu cada gobierno tin e derecho di informa su pueblo tin un advisory, pero no tin un warning. E ta un waarschuwing ora. Des manera hey tin un posibilidad. Dat? Juist. Pero no ku mane e ta bai pasa take shelter? No. P'esei mi a bisa nan e no ta un warning pasobra bo tin sinku fase, no? A sosodé un temblor, pa tur hende por komprondé. Un temblor a sosodé na Jamaica, e buinan ku nos tin den Karibe ta neem òp. Si el a krea un tsunami, esei ta bai Pasífiko na Hawaii. Hawaii ta kohe e data i e ta bisa ku e folt'ei no por. Ocasional tsunami and esey ta bin bek. E fase di informacion ey ta dura binticuater minuut cu ta yega te na medio hunto cu nos, and e ora nos tin do dicidi e ora cu nos ta saca un advisory of nos ta bisa cu lagues disbai cu a sosode un tsunami. Pero ki ta pasa segun mi e hende no ta gusta. Nan mi die bon. Hype. Sensacion. Si. Crea un cos si. y a nos tin cube deal que panico. E hendenan mi ta kere e a mi ta bisa e yongnan pasobra a mi ta acorda un voorbeeld na afo bo ta kere hotel si e alarma bai abo ta cana biña bou poco poco tin hende ta coriendo biña y pabo ta mene a e ta falso alarm tu cor ta falso alarm pero tin ora e ta berdad tin ora e ta berdad. Den, den e caso que um, no tsunami no te pasa, no te pasa mes, Dios gracias que no. Pero vos sin trainen sí. Nos está trainen otro semana día 20 da importante. Mm -hmm. Que mentur aña Aruba te participa den e tsunami Carib Wave. Para nos por midi Kiko e pueblo te responde ora que bin un sistema así. Mm -hmm. Aña pasada nos tin 33 mil gente te participa. Nos está ah, purba de quebra e record e, e aña que trobe. Kiemen, kiko ta pasa? Nos ta mobilisá of evakuá tur e skolnan. Skowa e aña kita bai evakuá tur su hendenan. Aña pasá nos a evakuá muchanan di kuater aña te ku diesocho i nos a hiba nan na nan meeting point kaminda ku Uh, e mayornan ta na altura kiko nan tin ku hasi despues di ese. Hopi ah. importante. Que men, scoa ta un di e directiva nan di school ku tur su school nan mayoria falta cuatro pa certifica, mm -hmm. pero nan planta aden kaba. Wow. Nan tin na mes un crisis team na cada school. Mm -hmm. Que men cierto momento agora ki ta sigi um, después nos tin gobierno um, también, men ese rato también evacuar para tres años acaba. Oh, okay. Um, nice. Hotelnan shete aña ta evakua bai ultimo piso, e aña kita hospital ta bai evakua fisik. Ku oh, wow. exception di operasiekamer, okay. ta sigi drei normal, okay. pero Então lá tu ainda vai arriba com ainda mal andar met tu. Tur ainda tem que vai perto. Action. Kem, wow. Wacht, toen trainen duurde ongeveer Un ora pa nobenta minüt, pero bo sa bo kapasidat tambe i kiko bo tin ku drecha. Ke men esei a hiba Aruba na e nivel aki awo. Dje kasi bo sta weta, sòri, em, sòri. No, ta oke. Dje kasi bo sta weta e minüt kuantu e na ta dura? Pa Si. bo bisa, ey, yo, e ta mucha bao òf em, si bo siga lat, si bo sa, bo sa muri, un voorbeeld? Si, enkele No, mi ken, no, mi ken, si, si, mi ken, mi ken, bo siga, Si, su, su. bòs. Hurry up! Na tur, tur, em, nos ta digital connected ku tur e hendenan ku a registrá riba tsunamizone em, dot org. Anto, kiko ta pasa? E djenanan Unesco tambe ta haya un bista di kon Aruba ta prepara. Nan tin Aruba riba un standaard dor di nos partisipashon aktivo i esaki ta e úniko training ku CMO tambe ta wòrdu evaluá kon e ta opera. Pasobra esaki ta e úniko training ku anos no ta organisá, anos ta partisipá na dje. Uh, tur aña nos tin, mi te, mi te llama nan e potekijkersnan, mm. ken tin hende seca nos pa evaluar con e comunicación a bay, cuánto hende evacuar, den cuánto minuut la evacuar. Okay. Jay nos trae un rapport, ando jay, jay rapport e nos po acerca hende nan bisa, eh, sa kita ta zwak, si nos po haya financiamiento pa nos po drecha ese, que men, Nós vimos funcionando assim para 12 anos e para riba Aruba na nivel aki. Wow. wow. Den e caso di um, matende tambe um, vos sabe usted tambe si en caso um, bin a hopi aguacero. Sí. Anto e nanta hundi, so awo kiti henta pegando den na, na mm. den iba iba avenida Wati Hospital, wata pega ka, mm. imaginamo. Tabai tin, e tabai zona of tabai dis bisa no bien na of e app bisa yo no baie na. No, uh, bo pose le pa dos ko. Ora di emergensia of pa informa pa bo evita un emergensia. Den kaso di nos tin binticuatro risiko ku nos ta monitorea na CMU, anto esei ta un di nan. Ke men, si bo konosí na Aruba, outonan ta bai ku hende ku tur kos den roi, roi manonchi, ke men ta bisa bo ku. Tene cuenta cu Rey Manonchi no ta traspasable pa no usa esey, usa un otro ruta. Esey ta uno. Di dos y e discusion di two aña si scol ta habri of scol ta cera. E ta duna nos e oportunidad pa informa two hende tegelijkertijd cu Skol ta habri shetoria. Via e app, via e app e ora. Via- No via- pafó pará, skol ta habri. No, no, no, no, no, no. Nos ta usa no now. pa- No now. Aha, no. Sí, pa mandele, pa motibo cu mi no kier pa e pueblo bira sordo pa e sirena cu atrobe. Ke men cierto momento e sirena, na momento ke e sirena e zona, Ta serio. E ta serio. Ta bai tin dos, dos test mo tende. Dos test. Dja dia diesnuebe nos ta test pa, pa risibi e kontrakt. Ke men ta uno, uno, uno. Dje tur osho huntu. Anto dia Wow, binti, tu ocho uno duro. eh, dia binti, em, diesuno di shete e ta bai zona pa e Carib Wave Training. I despues di esei mi ta hoop

Nos ta purba evitá ku e hende ta bira sordo. Anos ta yama e atom atom bom pruf, ke men tin hala di tres, kuater fase promé ke wòrdu aktivá pafó. I e otro ta ku si e hendenan kustumá nan ta bisa a nan kualker. Kalkier. Meneer Ami. Ai no, test het dan. Test. Mijn hoofd En dat, en, en dat is erg. En dat is Ami, ami no te bai gaya. Bivando na Hulanda, whenever I heard it, ami ku mi amiga nan, si nos ta kanando i nos skuché, nos tur ta wak ariba. I don't know, esa gewoon tur nos ta me, E te bief no? we don't know, Skuro we don't fla. know, but let's look up in the sky. Es gewoon un standaard ku, ku nos ta hasi. Pa e hende nan ehm, comprende, e ta mesco cu bo auto, cu ta baya check engine. Esaki tambe ta auto um, check su, su mes henter dia. E ta update su mes. I si corriente bay tur cos bay, nos tin 72 ora ainda que nos por usa e backup ah, system. Paso na momento que pueblo costuma que tiene un early warning system, dan também depender de gente. Sí, sí, claro. Sí, sí, sí. Ahora, nos tiene un presión back mas grandi cu nos tin cu garantisa cu e cochi ta traha tres seis cinco binti cuatro shete. Um, yeah. Precious no? No somos cochi hadas pa nos. Se tin, se ta funciona malo, vamos poner, um, si lámpara dal den, e cosa funciona malo, pues sai asa así. So tin wala, hoy en día lámpara dal den, po arriba. Af corriente. Na, e ta check, e tin check engine arriba je, que men den control um, room. Um, e ta bisa precies cua di e speaker, ta basta speaker tin e den, no? Ba, um, qua ta malfunction? Kiko ta malfunction den full e sistema? Tremendo. Esa é bos tin tu coi spel, bo ta bai arriba, bo tin con la bai arriba, bo tin bai subi te arriba. Nos ta bai, nos ta bai ke man lift um, Te arriba, arriba. cambia, pa nos garantisa cu um, e ta traha. Por ta no ta traha optimal, pero e toren ei ta bai saca Zonido. Zonido. Pero e ora nos ta dereché pa e ta shen por shento cover, ta dos punto tres kilometer e tin ku cover Ah, ya. eh, den un random. Ken pa nos garantisá ku tur hende ta wòrdu informá. De un manera Des- of otro. Sí. Sí, wow. Fase 4 ta esun ku mi no sa si ami lo ta teken, pero esei ta e space um, early warning system. Ke menester ta kaminda ku tur outo hoy en dia ta GPS ready. Keme nos ta bank box bo den bo auto. E ta sali di biaha. Sali ku um, tin un emergensia i follow e. Esei tene kaba afo kaba tene? E ta den, den su eksekushon, e ta den su loke nos ta yama e lab test. Tanto por, por bande pa promé ku e por subi merkado mundial.

Pa nos ta prome den ki banda pa haya esakinan of Corsou tene ke kaba poner? No no no no. Den Reino Hulandes nos ta prome. Den Caribe nos ta prome. Caribe tin e horn biew ne old school. Pero loke ta importante si pa e hendenan esaki ta un herment extra Ami ta keda old school. Ke momento ku mi saka un warning, e radionan tambe ta e pareu. Pa mi por garantisá ku tur hende ta keda informá. Paso tin tendensia den maneho, ora ku bo modernisá, anto e otro ku ta old school hinga e pa atras. Sí, sí, sí. Esei nos a wak hopi bia tambe ku at the end of, in disaster moments, you, they always go back in movies to the old school. Sí. Yes. Aki ta sigu. Esaki ta garantisá ku. E ta keda old school. Esaki ta dis un tools extra pa mi garantia tur hende ta ora yega na tur hende. Yes. Paso pero bo tin radionan ku ya bateria. Dus si. bo ta wak den tur household ku antes. You should have a radio. Bo tin un, un, un radio, esaki ta sentral. Mm. I mami sa, ya, behind the scenes. Hopi bia prensa tin mas informashon ku anos ku ta sintra den un kantor. Ke men na momento nan bini e rueda di prensa, nan ta biniendo ku informashon ekstra tambe ku ta duna nos un guia di kiko ta bibando den e komunidat pasobra. Ki kosa i kiko nan bisa? Anos ta hinka den un kantor i dats it. Pero prensa ta trese informashon i e ta hiba informashon. Si, e importansia. E ta bai traha ku prensa pasobra ku bos bo bai traha ku prensa tambe pasobra mi mama no tin app. No tin nada nada ke men ta radio skucha. No, prensa. Full. P'esei, ora nos a hasi e baseline study, tur hende bisa mi mi ta, no ta berdad. Mi se baseline study a mustra ku Aruba ta trinta i shete por siento na binti dioshete digital connected, den smartphone connected. Tur e otronan ta old old school. Kinan ki ta pasa? Bo tin un pais ku shen binti mil habitante registrá, un otro binti mil ku no ta registrá, mas binti shete mil turista. Nos ta papiando di shen ochenta mil hende ku se amo tin ku zòrg pa keda na bida. Ken kita basa en ora bo ta bisa oke, speaker ta e old school i nunka lo bida um, bo radio divisionan. Mm -hmm. Paso nos tin basta na Aruba i kada ken tin nan, nan crowd i nos tin zorg pa kada crowd. Pese Aruba nunka mi a permiti pa tin un emergency radio. Mi ta usa tur hende. I love that. I love that. Tur hende. Na Aruba ta tin un seat toch? No, no, no specific, pero un ku tin ora ke hende bai e tin un generator e ta keda. Si ta tin un asina. Nos a por be, pero cierto momento nos a hisa e plafon pa garantisa ku tur hende ta wòrdu informa. Pasobra desastre no tin koló, no tin rasa, no tin nada. Kèmen ta dal e ta dal. Anto e ora ku mi a bisa, no. uno. Durante henter aña mi ta usa tur hende, pero ora di emergensia mi ta usa uno. Mi ta na. Mi se samen nuit, samen thuis. Tur hende on board of you hende on board. Den caso que nos no ta spera que e alarma zona, pero si e zona ta algo um, serio, tsunami, of un agua serio duro, of e zona mes. Pa que que ta e zona eigenlijk? Awor que mi tin pa 24 risico eta ingesteld, mm -hmm. di qual 7 risico eminente ku por pasa onverwacht ta grabá kaba den kuater idioma. I si den kaso si mi hibele pa e bo radio oyentenan por tin un bista, bo ta kòrda Daltra e Kandela. Nos a kuminsá ku Daltra dies oso rimer dia. Kuat ora imei Mitio ta yamami, ta bisa mi, Ey Rino, e bientu ta bai kambia i e ta bai koyo e huma tir'el aden Simeon Antonio. Ata nos e ora pa yama polis evakuá ful e pueblo di Simeon Antonio pa nan no haya e huma. cu ta venenoso. E men den ora e no ta bai via app, ma e ta bai zona, bo ta bai tene zonido. Sí. Ok. Ah, de- so e situacion ei Ei ta nos zona. lo bo lo Lo- scucha. Sí. Den area ei nan. Mi por, mi por pone tur toren traha individual tambe, que men no ta tubia ta tur ocho. Sí. E ta na data, ta tene hotel, ta zona, por Yes. ejemplo. Designa Sí. pa e e area ei nan No, cu ta yes. den un emergencia. Si e ta nacional, tur ta zona, si no mi por bai regional, Oh, top. que men... Paso mi ta, Wow. mi ta keda usa e, e app, mi ta keda usa um, Wak bo no por cambia e hendenan den un anochi por mainta keme mayoria hende ta buska nan informacion di nan forma ho esaki ta un herment extra por ta aki tres aña bo ta bisa ey awo ta na momento ku nos ta depende riba esei como primer y no secundair. Kemen. Wow. Yep. Nice. So, ya vos sabe que me ponen eh, den casa agua cielo te bere app, un voorbeeld. Nou, laat daarbij zonnen agua cielo, si agua cielo te duro. Duro, no, No, e no. app daarbij zonnen solamente si tin algo pa evacuar, e ora te usa e alarma. E alarma y ehm, den caso si nan pone nos arriba warning pa horkan tambe eta graba caba pa nos evita

Boso ta weta wea da tambe mende medio den boso oficina? No, mi tin ese tambe ta ese No, no, mi ken boso ta ena tambe tin ku wete wea da. No, nos nos ta nos ta skadiu medio i awor aki e pueblo ta bai skadiu su mes. Si ta bon aki kuater siman ta bai tin un dashboard ku e ocho torennan ku nan weather station ku abo por volg.

Esnan ta cumpli e trabao ochenta por ciento. Na, major ta e autoridad, pero kico ta pasa? como Crisis Management Office nos por haya mas fondo cu tur e otro, menen nan ta bisa bo major ta Gobierno di Aruba ta responsabel p'e, pero Crisis Management Office ta mundo ta responsabel pa tur Crisis Management of, of su, su, sustene nan. pa nan por bira mas fuerte. Paso nan ta, nan ta cuestionar nos, nos tin basta equipo. Sí. Kiko ta nos uh, Bobo. Eh, fondo, voor die onder fondo, PREA. Per se ta internacional nan ta sostener, nan ta bisa si nos po sostener. Boso resources ta high, very much high. Sí, pero pa, e pa ayuda otro, no, paso nos mes no ta operacional, no? Hmm. Que yeah. ta está na disposición de diensten que está dando servicio. Ah, okay. Ya, esei ta pa Aruba mes, no? Pasobra yeah. imagina bo si bo no tin un crisis management office, anto dan wordt het wel moeilijk. Het ayuda den baas también den gobierno. Den koninkrijk mes het asina, no? Nos ta tin na november ku Reino Holandesa bin Aruba di bishita mm. pa wak e sistema di CMO Aruba mm. kon nos por involucra e comunidad Den nos partisipashon di nos aktividatnan di Crisis Management, ku loke nan ta yama e Maskapei Weerstandvermogen, ku Hulanda tin hopi dokumentu pero e no a share ku su komunidat, ke men ta igual ku bo tin un buki universal. Sera? Anto bo no ta ehekut'é. Yes. Okay. Dus awor aki e siman ku ta bai bini ta bai tuma lugar dos das. Correcto? Dos test, sí. Cual ta dia 19 Nueve. y 20. Y binti. Anto na onda ku tin varios scholen lo ta participando, entre otro hospital y a hotel a manera siempre. Sí, Awo, sí. um, señor Herman Sera a menciona SCOA, pero escolan di gobierno tambe ta participando, paso na no ta hopi. No, e school nan, nos tin, nan ta arriba e visir, Ok. pero e directiva tin ku acerca, Acerca. pasobra tur e crisis team nei tin ku bai 24 ora di bases, crisis beheersing, seca nos. sertifica nan personal, anto nan ta bay traha un risico of un veiligheidsplan, door cu no ta tur school tin e mes un risico, ke men no solamente a nos ta bay cover voor, pero abo mester por identifica. Abo mester, si, correcto, na bo zona, con e mucho betin. Juist, 24 ora di les e ta verplicht, y dje nan abo ta sali cu un veiligheidsplan, bo ta test e veiligheidsplan, prome cu nos.

Nema pa hiba mi señora Clebao. By the way, ta Wake Up Crew ta papiando saki, no? Wake Up Crew, Rino, no tin nada Rino. Nothing involved. Okay. Cara cus medio ta medio, CMO ta CMO. Dos departamento diferente. Den otro coco CMO tambe ta hasi cu mi, nunca, eh, anda, dat ten de coki bas tempo pasa, pero nunca mi ta da sa, ora cu tin candela, um, E brandweer nan tin ku hairbrake. I bo sa te sunan ku ta bin yo. Um, aha, bo tin ku bo no por keda traha tin mi kandela te. Si bo sa ta bin mene. Ke rehab. Nan ta wòrdu medisch gecheck pa nos a kumpli ku e OSHA i e ISO. Kaminda ke ta bisa bo bo fireman kiko e por hasi, kuantu ora e por hasi pa su su mes un bon i su mes un salut. Hmm. Ke nos ta rehab nan i ora nan por bai bek bringa un kandela si bos a bos ta pa bou des un kadura kiko 36 ora si di la linda juist ke men kita pasa um, nos ta duna servicio na airport tambe bo imagina bo un un crash ku 220 hmm, víctima my god ke men certo momento bo ta sali ke energia pero después de 4 horas den veld bo men se tin rehab nos tin un veld hospital na Aruba Kende nos tin? Nos tin basta ekipo pero solamente nos un organisashon ku por merkadeá i bende loke ku ta nos. Na momentu ku ta nesesario nos ta bisa ey nos tin ne, nos por òf nos no por. It's in place. Si, djis ku nan ta trahando manera den silensio pero mientras tanto viendo ku plannan ku tur esei nan. Tin ku bisa nos ta appreciate yòl. Sí. Very, very much. Sí. Thank Misa you. hopi bia no ta wak bisa, Sí. pero Thank you. Sí. we appreciate all y'all who working behind the scenes to keep us Yes. safe. So, nos tur gusa Facebook and we're talking back and Sensation, forth. sí. But at the end of the day, bos nan te sunan ku ta kla, ku boso plan nan, thinking of things that we don't even think Think. about. O sea, no de nos vida Sí. diario 24/7, Mhm. Yeah, bo mesa. yeah. Pero kuti un team ku toch ta wak eh, fuera di lo normal ku nos tin de nos dagelijks leven. Pero ku si bin un krisis tambe pasobra bo tin e otro banda ku ta e pániko ku bo ta krea. Krea. Anto kon bo ta eduká e pueblo tambe i bo ta konsientis'é ku hey bo sa no keda bo trankil ku si tin algu algu katastrófiko bo ta wòrdu informá no ta bai pasa di un manera ku di un manera òf otro abo no ta keda informá. Yes. Tin medianan manera ku a menshoná tin radio bo tin app bo tin e e toronan i bo ta bai haña hende riba kaya tambe sigur ya kaba promé ku even esei tin mi ta sigur ku tin un tim ya kaba ku ta aya afó. Cu te bezig ta bosa wa con e... No superheroes, no. Min tiene oportunidad que proyecto mi ta aprovecha. Aruba ta partir den 3 y den 12 sección. Ok. Um, ora cu caba que early warning, e ora nos tiene tarea pa bailanta den e 12 seccionen, un team voluntario, que me en vez nos sali voor die wayaka bij scout Kiko ta e daño? E bario mes ku su lider, ku su team leader ku tambe ta wòrdu sertifiká ta bai informá Guayaca sa ki ta e daño na tal kaminda i ora nos sa presis kua asistensia nos tin ku manda i nos tin un bilt kuantu asistensia nos mester. Miéntras tantu ku e asistensia lokal ta bai nos ta bezig pa pidi asistensia internashonal. Sí, y ta e bario ta bay carga su su mes, e seccion ta bay carga su mes. Did you know? Now you know. Na Aruba wow. nos tu ta bira um, safe. Sí, wow. Y voluntario y e crisis team de school nan ta certifica. Hmm. Ora ko Rino no po presenta, hmm. bo tin un garantia ko tin un linha ku tin conocimiento y pa si maneja un crisis, tan tin ko no sa asistencia internacional. Awor un pregunta, um, cuánto persona tin por bisa en disguise, pasobra bo no tawa con gente cana bisa, hey, a mí te forma parte de CMO, pasobra bo tin, bo tawa gente uniformada, mané autoridad, bo tin polis, bo tin brandweer, bo tin um, ambulance, bo tin rode kruis, bo tin EMS, pero eso no go ta forma parte, bo no tawa con team ta sali mané CMO of bo sa full. Cuánto persona bo so tin on field, mas o menos ora di un algo catastrófico? 40 bo tin tur nos ta usa cinco colon aruba okay. que men si bo wak den veld bo ta wak tur e colon y cada colon tin un significacion que ta su tarea yeah. que men sea mo tin e dos nan ku ta coordina als national crisis coordinator mm -hmm. full na preto e shinishi nan ta ondersteunende personeel e um, oranje nan ta safety officer Y asina bo ta bai den un veld cu cien, binti hende ta funciona, pero cada color di vest, helm y uniform ta identifica bo kico ta su autoridad. Ma aso wak un par di badge i banda, no? Un par di badge on. Si, si, si. Oh! Understand. Kico ta pasa? E ta structura di binti dieseis. Nos ta traini pu. Kuater bia pa aña y e ta funciona caminda cu bo sa precies ken tin cua autoridad den e veldi. Wow. Y si hende ke cu ta scuchando awor aki ke volunteer of wanna be part of it, sa ke ta posibel? E ta bay, awor ta bay sali caba cu e early warning, dje nos ta bin cu e seccionnan pa cuminsa cu e teamnan voluntario. Na Merca e ta normal, na Hulanda tambe e ta normal, community emergency response team, e sort. Mesun konsepto pero pa Aruba adaptá. Ki kon e relashon ta ku web i Elmar? Tur. Tur ta nos stakeholdersnan. Tur ta forma parti di Krisis Tim. Ke men Krisis Tim, e bases Krisis Tim ta konsistí di sesenta i ocho hende i e tim kompleto ta shete shen binti i un hende. Ocho ori mainta pa tres ori di atardi mi tin informashon di ful e situashon na Aruba, konkreto, for di un hende sertifiká pa duna informashon, kita e situashon. Ke men, nos tin e basta bon struktura. Mi ta kere esaki ta un organisashon ku mi por bisa ku ta por lo menos un ochenta por siento mihó strukturá den ful e pais Aruba. Tin ofrenda. No laga, no laga Rino bisa ei. Sí, no, awor laga e den. Angie bisa. Sí, Angie a bisa esei. Angie bisa esei. A base di mirando con ya caba aña asnan boso tin ta planificando, structurando, pasobra manera tur cos tin fases. Sí. Dus no ta solamente con pa ehecute, pero bo tin understeunement di tur otro banda tambe, social, emocional, Y cultural, manera esnan Rino tambe ta mester formando menciona, parti. ta, this is years in planning. Sí, It's sí, not something from planning. night of from one day to the other, some no. years, years, seeing, okay, you made mistakes, okay, how can we do it better to y have data. what they have now. Y yeah? data. Ku data, y nos asina fortifica ahora ki ku nos ta birando e hop pa sostener e isla di Reino Holandés oh, wow. den Caribe. Que men, nos ta, ya nos bai cabo na e next level. Wow. Que men, um, dos iman pasado mi tabata na, na Brussel, mm. como invitado, pa explica con un isla a llega asina, ku su Comunidad ta participando den e seguridad di esun mesun isla. Certo momento tin cosnan ta sosodiendo, pero bo sabe bo tin cu laga elec crece. Forma. Si, pasobra si bo core grita, ey, nos ta bon, e ora tur hende ta bay relax bek. Si, si. Nan ta haña mester no worry em. Riba tei to. Si, riba tei. Esei, e ta informa no. Nan of nan mi bai riba di noso Facebook p'e e rei no e no taki pana ken. No, no pone nada. E si e no tin ke bai buska Cassandra el bou. Na. No, pero mi ta kere e ta e ta un orguyo tambe ku nos sa ku den tur manera tog nos ta covered i ku tin organisashon internashonal i nashonal ku ta bezig ta zorg pa nos ora ku nos ta drumi, Ora cu nos a den manera e nos bida cuaren- binticuater shete ta haciendo loke nos tin cu haci, pero tog nos ta bay haya un alerta cu kico kico ta andando. Yes. Atia tambe ta prou di Crisis Team member. Sí. So tin hopi hende tambe ehm, Sí. sí. Nos Ami escuchando tambe. tin, hopi hende Y toch escuchando boa ora que tin. toch e ta tomando un comunidad hundo pa por realice. Pasobra si bo no haya data of tin cierto departamento no kier ehm, con bisa geef uit cierto informacion e no ta bay dus mi ta kere tur hende ta bezig a hoor aki. Mene esun cu riek a bisa Atia Atia ta un kino e ta haya un yamada bisa bisami cuanto dia di cuminda nos nos tin un dje prome informacion nan wow e men tin hopi organisacion cu ta on top y ta participando activamente y no ke men cierto momento sea muta e paraplu pero nos tin hende nan ku a wak e baló agregá. I mene ku, ku Atia a bisa, Atia ta un dje promé un ku ta haya yamada, kuantu dia di kuminda mi tin? Kuantu mester? Si, Kuantu? Wow. ke men Nan tin tur e informashon. Nan Kare, tin tur. Bo tene? Stari. How much food we have? Ke men- Kiko mester? Si. Si, nice, nice, nice. I tambe kinan nos a haya un message ku ta bisa ku um, Di kende nan ta tabayendo scouts. Sí. Y cu back in the time, ora nan ta young. Lino ta ta siña nan con nan ki. Yes. Ya, cabo. Nan a hike fe punta pa punta. dus, um, nan ke men tremendo person. Um, bota yendo shout outs fi, fi e fans nan ifo. Mm, Lino, you have Ja, fans. Ja, Damn, great parce, job. parce. No, pero ese estaba tan importante, no? Ma convertí Sí. mi hobby de mi De un- de un- trabajo. Esaki es un trabou ku bo ta haye mene skibi den korant ta buska tal hende a hasi un trabou bo mester kusé e ta drenta mene so e anhel trabou aki mi mester ta konta ya me pa bo Si mi kon si mi konta bo na nobenta i un a bisa nan ku mi kaba studia seguridat por di un komunidat kemen tur den a rin aha tur den a bisa mi bo ta loko por e tempo no tabatin muchu kurso pa bo sigui te despues di nine eleven e na bin ripara ku disaster management ta importante pa cominsá certifica. Se tempo ya ta brandweer, polis cu ambulance so ta conda conta. Ma dice no, e pueblo también mester wordo guia pa eta um, safe. Wow. Que mente nama cominsá wordo na arimi. Ando pero waka wo? Yes. Eso go tiene usted. Who laugh hard, hard laughs the hardest or something like that. Yeah. Pero mi ta suponé Mirka tambe ta exigí tambe, yo, bo tin turista di nos ta bin guinan, bo su mester securidat tambe. Awor e m'a expresá esei, hopi hende, nos, nos tin un, mi no m'a yama e problema, e ta un concern, nos tin Airbnb, e tempu ya tabata fácil pa mi, hotel grandi, hotel chikitu, kuantu nos tin, evakuá, manda nan un bus hiba airport, manda nan nan pais bèk, awor ku mi tin Airbnb. Tur kaminda. Airbnb e turistanan ta lanta nan morning walk i kachó no ta mará. Ta morde nan, nan ta bai hospital, Merca ta manda bisa con save mi Mericano, pasobra nan constitucion ta dificil. Bo tin cu proteha un Mericano ora que ta den riba bo isla. Keme nos tin un par di andagspuntnan cu nos tin cu bai dedica Mar di nan. cachon ahí. Lei di cachon. Rino, hopi thanks. No, no. Si bo tin algo mas pa alegra bisa, sumi ke sa mas bisa tur cu a caba. Bisa ke Rino tin cu binse ca nos atrobe despues cu um, e app ta E app ta on on, y sí. e promes unido ey. Sí. Sí. Ya. No, eh, anytime mi ta, mi ta willing pasobra wak mi ta haya un, un momento pa comunica Sí. con avanzar nos trabajo of kiko nos tinko bay sigui Sí. hasi kemen. Tremendo. Pues ahí- Tremendo. No, pero si e henda por participar, no tsunamizone.org, um, Sí, sí. registra. Wat tiene de bek? Tsunami, tsunami, zon. No, sí, TS. Es que- Um, kiko ta pasa? Oké. UNESCO bisa si ku e Medianan den Caribe no ta participando activo, ke men door cu tur hende ta registra tur isla, tur pais. Anterior nan a repara cu media, tur mayoria cos taba yendo bon conform plan, pero solamente media no ta participando pa nan por sa e influencia di media ariba e comunidad. No, so si if you participate you gonna have more influence pa ora nos ta kiliba nos splike na ey. I agree. I tambe una bes bo participa, Dus bo curpa of bo ta bay corda man hey, mi, yes. mi curpa te reageer pasobra ma pasa ma experiencia esaki caba. Dus eta bay den un flight or fight mode bane hey, bosa di bia, mi tingo hasi esaki, mi tingo ejecuta esaki, pasobra pasa den caba. Yes. Wow. No, so dank nos best pa pa pa wakon nos por participa tambe. Mi no singo roof ay riba, no? Si. Sí. Bo corre sí. bini bia. Tem arco si que mi corriente corre riba. A mí te promé arriba. Mi ta kere ora bo ta subi lef, bo ta bai ku trapi mes. Ku trapi mi ta bai. Ora nos ta bai bek subi trapi. the left don't walk, no? No. no. Okay, dus so you know. Trapi. Rina, hopi thanks. Nos ta warda un biaha mas uh, sigur pa bisa nos ko bai ke app. I kom pa tra ke app. Sei tambe te bira e topiko. Mi no sa kon ta tra kon e ta kon e ta zona tur hende la noche. Hopefully it's uh. Si.